Hmm, Kevin Taylor. Kevin Taylor, sua nyansa o. Awamuwa wei di ɛkyɛ sɛ. Jimmy no a, Kevin Taylor, sua nyansa wate, kwase ampa nim. Hmm. Sua nyansa o Kevin. Wo ne Twene Jonas no, mo nsua nyansa paa, mo Jimmy too much. Ɛnyɛ ne ehia ni o. Kevin Taylor, ɛnyɛ ne ehia ni. Wo ba life no ahu. Nea ɛhia Ghanafoɔ ne sɛ nka woba life no wobɛkyerɛkyerɛ mu sɛ wo papa John Mahama na ɛso wakɔdi wɔ bi atua seven million dollars. Wo candidate no John Mahama no wadi wɔ bi atua seven million dollars. Nti wobaeɛ no ɛno ho nkyerɛkyerɛmu na Ghanafoɔ hia. Why? Ɛnso wobaeɛ wo kwasea wo se deɛn? Wadi obi a ne nti da, wadi obi a na ayɛ den. Na mpo no, so obedi obi koraa na ɔbɛyɛ president a, you don't care. Ɛna ɔbɛyɛ president koraa no a, mobɛma no guess. Obedi obiara. Wahu, wei kyerɛ sɛ mo saa nkurɔfo a modi John Mahama akyi no nyinaa, monyɛ nkurɔfo a sɛbi moyɛ nyansafo o. Ɛna monyɛ nkurɔfo nso a modwene Ghana no ho. Ah na wo dwene wo dwene na wo dwene Ghana ho na wo pɛ sɛ Ghana yɛ choose leader ɛma wɔba bɛboa ɔman no ɛbɛ solve problems ma yɛn a wo se deɛn wo deɛ you don't care. Sɛ John Mahama bɛdi wo bio sɛ ɔbɛyɛ dɛn o, wo deɛ ɔdeɛ hia wo ara nso abɛyɛ president. Wahu sɛ woyɛ kwasea, moa Gyimi, monnyɛ nyansafoɔ. Wahu sɛ Gyimifoɔ na adwene te sɛ nea modwene no o, because sɛ bio sɛ woyɛ nyansani a, asɛm a woka yi paa, does it make sense? Does it make sense sɛ wo deɛ you don't care sɛ John Mahama bɛdi wo bio sɛ ɔbɛyɛ dɛn o, na mpo mo mo koraa no, Kyerɛ sɛ ɛyɛ mo fɛ sɛ ɔredi obi. Woahu sɛ wiase no yɛse kyerɛ me kyerɛ me wo yɔnko na menkyerɛ wo suban. Mo nyinaa mo suban te sɛ John Mahama. Yeah. Because sɛnea ɔteɛ no saa na mo nso moteɛ. Nti mo no mo deɛ monwene Ghana ho because sɛ wotumi bie w'ano paa Kevin Taylor abɛtena hɔ sɛ Wadi obi a na ayɛ dɛn? Na ɔba koraa a mobɛma no awe mmaa? Obi a ɔbɛba biara mobɛma no adi ne n'adeade a? Ɛkyerɛ sɛ mo ankasa no monni vision ɛna monnwene Ghana no ho. Nea moyɛ nyinaa no yɛ mo mo interest nti, mo selfish interest, deɛ mobɛdi, stomach people. Ɛnti kyerɛ sɛ mo deɛ Ghana no a yɛn ani abere a yɛrekyekyere a yɛrepɛ nnipa titiriw. Yɛrepɛ obi a obetumi abɛboa no. Mo deɛ, mo mo deɛ, kyerɛ sɛ, sɛ aboa koraa na ɛba bɛyɛ president a, you don't care because woagyim nti, wonyɛ nyansani. Ɛnti Kevin Taylor, ɛnyɛ nea ehia no no, woate? Ɛnyɛ nea ehia no no sɛ kanagyaapɔn pɛ sɛ ɔbɛyɛ president a ɔnkɔsesa ne mma mfiri aburokyire mmɛtena Ghana. Wahu? Wei, ɛfa he na ɛkɔsi he? Kanagyaapɔn ne so ɔpɛ sɛ ɔbɛyɛ president na ne ba ne ba mmɛtena Ghana saa nyɛ dɛn? Sɛ Ken pɛ sɛ ɔbɛyɛ president a ɔnkɔsesa ne mma mfiri aburokyire mmɛtena Ghana. Wahu sɛ moka asɛm bi a ɛno koraa ma yɛhu sɛ mo saa nkurɔfoɔ yi kyerɛ sɛ Hɛ, gyimie no ara mu na mogyina, agyimifoɔ, monsua nyansa. Asɛm a woka yi, ne nyansa a ɛwɔ mu ne sɛn? Kennedy Agyapong na ɛsɛ yɛnto aba ma no ɔyɛ president a, ose ne ba mfiri abrokyire, ɔnkɔsesa ne mma mfiri abrokyire mmɛtena Ghana. Kwasea, na wote abrokyire a ɛyɛ dɛn? Kɔtena Ghana ɛ! Ɛna wo candidate no a wopere ama no no, John Mahama, ne mma sɛn na ɛte Ghana? Ahu sɛ monnwene, monyɛ intelligent. Sika no a moakɔgye nti no ama sɛbi o moayɛ gyimifo, wɔka asɛm a monnwene ho all because of sɛ John Mahama na ɛhwɛ yɛn, John Mahama tete sika ma yɛn nti yɛbɛ defend no. Meanwhile defending a mo defend no so no ɛnyɛ sɛ mo defend no sɛ Moreka nyansasɛm o, because asɛm a woreka yi, woreka asan expose ho. Ayɛ te sɛ nea ɛna ano na mereka kyerɛ Apia Stadium yi. Sɛ wonyɛ gyimifo a, Apia Stadium, womfa ɛkwan, road, nkɔyɛ campaign. Wonyɛ gyimifo a, womfa kwan nkɔyɛ campaign because John Mahama ɛbɛtena so, ɔse wayi Ghana kwan nyinaa. Ɛna ɔkɔtwerɛtwerɛ hyɛ ne green book mu sɛ wayi Ghana. kwan. Enti sɛ wo apia sei deɛ wokɔgyina baabi kɔka sɛ Akufo Addo nhwɛ ɛkwan na asɛe ɛna bridge abubu ne hwan a, na kyerɛ sɛ kyerɛ sɛ wo ankasa mu no wonyɛ intelligent o. Kyerɛ sɛ kyerɛ sɛ kyerɛ sɛ woagyimi wo expose o o o candidate no John Mahama no because already ɔso ayɛ Ghana kwan na obi a wayiyi akwan no ɛdɛn na kwan bi foforɔ nso so ɛda baabi a yɛnyiiɛ. Wahu nti saa gyimie no ebi ne nea woka mfitela wokan.

Hwɛ Kain, ɛna no ɔte radio so a wɔrebisa no ne mma no ho asɛm, na ɔkyerɛkyerɛ adwuma a ne mma no kɔɔ sukuu wieeɛ, ɛgraduatiiɛ, n'adwuma a wɔanya a wɔreyɛ, the kind of pay a wɔgye wɔ aburokyire no. Masa, ɛsɛ w'ani o, ɛsɛ w'ani, ɛsɛ w'ani pa ara, ne nsa ɔka kyerɛ. Enti ɔno koraa kaa sɛ ɔno ɔbɛyɛ president a, ne ba ɛremmɛpere position wɔ aban mu ɛna kɛn koraa nso a yɛn yɛn nim no kɛn yɛpɔn a yɛn nim no no he will never employ ne ba wɔmma ne ba appointment sɛ ne ba ɛmɛyɛ minister or CEO or deputy minister kɛn will not do that kɛn yɛpɔn a yɛn nim no no he will not do nti na yɛn kɔkan so wɔnkɔfa ne mma mɛtena Ghana so ɔpɛ sɛ ɔbɛyɛ president a I mean it's neither here nor there ɛkyerɛ Mo deɛ gyimie no ara kɛkɛ, gyimi keka kɛkɛ, gyimi keka kɛkɛ. Meanwhile, wo candidate no a wo campaign ama no John Mahama no, ɔno nso ne mma nte Ghana. Nti, nti what are you talking about? What are you saying? Kɛn kɔ sesa ne mma ma ɛmmra Ghana. if he want to become a president ɛna mebisa o John Mahama no so a wo campaign wo campaign ama no no kwasea ne mma bɛn na te Ghana apart from ne kaa akyire Farida apart from Farida no ɔte Ghana no ne ne mma boys no John Mahama okita nkwalaa 14 14 no only Farida nkwa na te Ghana kwasea Adɛn na wonka nkyerɛ wo Yɛse yɛbɔ dam a yɛbɔ firi fie o hmm yɛbɔ dam a yɛbɔ dam a yɛbɔ firi fie Nti wo wo ka kyerɛ kan Japan sɛ ɔnkɔfa ne mmamerɛ ne nka wo nso waka kyerɛ John Mahama sɛ John Mahama e me kampani ama abɛyɛ president nti wo nso so kɔsesa wo mma wo mma no a wode wɔn akɔgu Dubai no kɔsesa mma no firi Dubai fam bra Ghana kwaseɛto kwaseɛto mo deɛ gyimie nkutoo because Yɛabɔ mo paa sɛ ɛnnɛ Kanje Paul no abɛyɛ you know threat because obiara hu sɛ Ken is winning nti nnɛ Ken abɛyɛ threat ama mo nti yɛabɔ mo paa sɛ mosɔre biara a kyerɛ sɛ monni asɛm biara ka koraa still a mompɛ asɛm bi hɛn monni asɛm o monni asɛm bi aka so still na momfa ne reason bi monka nsɛm bi a ebegu Kanje Paul ho fi ebi ne wabɛyɛ Ken meanwhile asɛm a Ken is neither here nor there Ken Yɛpɔn na ɔpɛ sɛ ɔbɛyɛ president ɛne ne mma na ɔmo wɔ America ɔnkɔ sɛ sɛ ɔmo bɛtena Ghana what has it got to do with ne presidency no ne ba a wɔba bɛtena Ghana no what has it got to do with ɛɛ eh, ɛfrɛ ne sɛn Ken ne president na ɔba bɛyɛ no ɛnso mo agyimigyimi nti mese Kevin Taylor ɛnyɛ ne ehia ni o ɔbaa yei Bɛkyerɛkyerɛ mu, O papa John Mahama yɛ so akɔdi twɛ, ɛtwɛ nso ɔkɔdi yɛ nyɛ twɛ papa o, ɛtwɛ fi, mfuturo mu twɛ, ɛtwɛ kankan wei bɔla bɛd twɛ ɛna wakɔdi ne yabɔ ne ka, yagye seven million ɔman no sika seven million wɔ ne hɔ, ɛno na wobaa bɛkyerɛkyerɛ mu, kwasea, ɛno deɛ wobaa ɛ wose deɛn, ɛmfaa wo ho, wobɛdi mmaa nti deɛn, ɔdi mmaa na ayɛ dɛn, ne mpa ɔbɛyɛ president a ɔbaa biara de ne twɛ ba mbɛma no adi no, wahu, moyɛ agyimifoɔ, moyɛ nkwaseafoɔ, monnim nyansa. Munnim nyansa ɔman no a yɛrekyekyere a yɛrepɛ good leader no, kwasea no a ɔno ba a ɔde ɔman no sika retwɛn no, wobɛ support ama no abɛyɛ president because wonwene Ghana ho. Wonwene Ghana ho. Yɛsɛ obiara mfa wɔn a egyina a obiara sɛ ɔpɛ sɛ ɔbɛyɛ president yi. Yɛsɛ obiara nkyerɛ deɛ ɔba a obetumi ayɛ. Obiara nkyerɛ ne policies anaa biribi a ɔba a obetumi ayɛ. Ken Japan wakyerɛ ne deɛ kama kama kama. Yes, Ken ɔsɛ ɔbaa number one. Ɔbɛ make sure sɛ ɔbɛ create jobs through industrialization factories. Ɔbɛ sisi factories ne industries ama Ghana fo anya adwuma yɛ ama youth no anya adwuma yɛ. Waka o one two ɔbɛ make sure nso so sɛ yɛyɛ yɛbɛyɛ large scale farming commercial farming. Nti nɔɔfo hɔ nom nadeade no ɔbɛyɛ irrigation yes ɔbɛyɛ irrigated farming ɛwɔ hɔ bɛ provide wɔn machines na ade irrigation wɔn anya water nsuo de ayɛ farm three ɔsɛ ɔbɛyɛ dɛn ɔbɛ create more tourist centers na wa boost Ghana economy ne with tourism. Ɛno nie. Nti kan Japan wakyerɛ ne deɛ mu. Mo candidate John Mahama no a mo pushi no no deɛ na ɔno nso ɔbɔ ɔbɛyɛ. John Mahama ne ne deɛ yɛ deɛn? Ɛno na maa Linda kɔ bisaa yɛ a woka bi tela aba a ɛbɛdidi n'atɛm so John Mahama ɛbɛdwo nso agu n'ani so no. Wahu sɛ mo agyimi mo nim sɛ mo candidate John Mahama no ɔni vision. Wɔni hwee a ɔba a ɔba bɛyɛ. Deɛ ɔbɛyɛ ara ne deɛ ɔyɛeɛ no a ɔbɛdii Tereseboakye Mizber no mu tuaa ɔman no sika de maa wɔn no, ɛno ara na ɔbɛtoa so. Nti kwasea, wo se deɛn? Wɔdi mmaa koraa mfaa ho, wobɛkɔ so aka mpɛn amena ba, ɔbaa a wɔmmɛdi mmaa. Agyimifoɔ. Woahu sɛ monnwene Ghana no ho. Ɛnso mo na mosɔre a mote social media so na modidi atɛm, ɛna Kufu Ado, wasa, wɔn create jobs, Ghanaian youth nyɛ adwuma nyɛ, ɛkɔm de Ghanaian youth wɔn hia adwuma, aboa, John Mahama ne policy ne sɛn? Ne solution bɛn na ɔwɔ ɛma youth no ɛnya adwuma nyɛ no? Ɛtwɛ no ara na ɔba bɛtoa so abɛdi me boa because twɛ ne aboa wɔde asante twɛ a ɛyɛ ne dɛ nti ne kwasea ɔba bɛdi twɛ. ɛno deɛ wo Kevin Taylor wo se you see nothing wrong with it wonhu mfomso ɛwɔ ho wo deɛ ɔba ne obɛdi maa koraa wobɛkɔ so akɛmpɛn ama no because woyɛ aboa nti woyɛ gyimini nti me se kɛn yɛpɔn wakyerɛ ne ɔbɔ ɔbɛyɛ o hɛn kɛn wakyerɛ nneɛma ɔba a ɔbɛyɛ mɔmɔ candidate no deɛ na ɔba a ɔba bɛyɛ obɛdi twɛ Kwasea, ɛsɛ wɔde obi ɛmfa ho. Wɔde obi ɛmfa ho. Sɛ woyɛ gyimifoɔ nti na wɔde obi ɛmfa ho. Wɔdi twɛ no, ɛtwɛ papa bɛn mpo. Na wasan atase ɔman no sika. Ɔman no sika o. Wowie a nɛ wɔte opposition sɛ ɔsan bɛpɛ president adi na yɛnto aba ma no. Na Akufo-Addo nom yɛ korɔmfoɔ. Minis, Akufo-Addo ministers bɔ korɔ no. Kwasea. wodi twɛ baako tua seven hundred mil oh etua seven million dollars. Meanwhile, ɛserem, ɛserem, woyɛ seremuni o, woyɛ seremuni. Wasia seven million dollars no, etumi bie adwuma ɛma youth of youth from ɛserem nya adwumayɛ. Wankasa wo kurom bɔle bɔle bambɔɛ hɔ. seven million no betumi akreti job wɔ hɔ, ebetumi asi factory wɔ serɛ mu, ebetumi ama ɛserɛmfo adwuma yɛ o, ama wɔn atena ɛserɛ mu kyɛn sɛ wɔn bɛba saafo ha abɛ abɛsoasoa kaya yo. Ɛnso yɛka a ne ntaafoɔ mmoa bi wɔn deɛ gyimie no ara meyɛ serɛmuni nti me sɔpɔto John Mahama. Kwasea. Seven million dollars no a ɔde kɔ maa Tracy Boakye no, etumi create adwuma ma nnipa a ɛwɔ srɛ mu nya adwumayɛ. Irrigation a Ken Gyapong ɛka ho asɛm sɛ ɔbɔ ɔbɛyɛ irrigation farming yi a wɔka ho asɛm yi, seven million dollars yɛtumi create saa adwuma no. Etumi yɛ irrigation ma nkurɔfoɔ a ɛgu srɛ mu a wɔn farming na wɔyɛ no. tumi nya nsuo de bɛdua nneɛma, nanso ɔde akɔdi twɛ baako pɛ. Ɛtwɛ koraa nyɛ twɛ papa bi nso mpo o, ɛtwɛ fi nkankan wɔ yi o, wɔmmu ne ho nti. Kwasia, yɛ obi ka kyerɛ mo o, me se ɛ, mo saa Kevin Taylor ne Twin Jonas no, yɛ obi ka kyerɛ mo paa. Bɛka me nti a, ɔne Twin Jonas gyina baabi, haa ka Japan. Ho mma bebrebe wawo mma bebree mma twenty something wo bɛ pɛ president dɛ ɛde ne se hɛ wɔ no junkie no kwasia boy obi awo ne mma ne mma a wɔwo yei ɛnyɛ ɔman sika na ɔde hwɛ ne mma sɛbi o wɔ no wabɔ bra Wɔyɛ defoɔ, wɔyɛ sikani. Ne mma no nso a ɔwɔ yi, ɛnyɛ state no na ɛhwɛ ne mma ma no. Ne mma yi nso so, obi ama ɛyɛɛ burden maa society. Ne mma yi nyinaa gu America, wɔyɛ wɔn adwuma. Ɛno na n'ano no ɔreka no. Ne mma no wiee school. Adwuma a wɔyɛ ne pay a wɔnya no, Ghana adwuma bi ntumi mfa ne mma no ntua ne mma no saa sika no. Nti n'ano korɔ ɔkɔɔ interview a wɔbisa no sɛ, Onya president no a ɔbɛma ne mma no bi appointment anaase positions no? Ɔse daabi, aban adwuma ntumi ntua saa sika no a ne mma no gye wɔ America no. Sika a ne mma no gye wɔ America no, ɛnyɛ sika ketewa. In a week no sika a ne mma no gye, ɔbobɔbobɔ figures bi so. Ɛnde kwasea gyimi ni twene Jonas yie. Honorable Ken, yes, wawo nkwadaa dodoɔ. Wawo 23, but obiara nyɛ kwasampani te sɛ wo a ɔnenam street. Ne mma no, obiara bɔ bra. Obiara kɔ sukuu, agraduati, awie, anya adwuma papa reyɛ wɔ Amerika. Face your life ae. Ne gya gyimie no, mokɔkasa ma NDC ne John Mahama ne ama mo sika didi no. Kɛngyɛpɔn mma deɛ, wɔtete office wɔn reyɛ adwuma. Na wo Kevin Taylor nso so, Bɛka me nti a Kɛngyapɔn wo wo pɛ sɛ woyɛ president wɔ Ghana wo ɛna wo mma gu aburokyire kɔsesa mma no firi America bɛtena Ghana anam hwɛ Kwasea Gyimi odwan mɛɛ odwan mɛɛ ɔkɔsesa ne mma bɛgu Ghana no yɛɛ dɛn ne mma no wɔn bɛ wɔn bɛdi dwuma bɛn wɔ Ghana hɔ onipa nankasa mu ɔso ɔno koraa ɔbɛyɛ president ne mma no koraa wɔn ma obiara position because Adwuma a ne mma no yɛ wɔ Amerika ne sika a wɔgye no, Ghana ntumi ntua no saa ka no. Enti ne mma no deɛ, wɔmfa ne mma no mmɛgu Ghana nyɛ den. Na asɛm no koraa a woreka no, onipa no a worekanpɛni ma no, John Mahama no, ɔno nso mma nyinaa gu aburokyire. But wagyimi nti, adɛn na wonka nkyerɛ John Mahama sɛ ɔmma ne mma no a wɔasesa wɔn akɔgu aburokyire no, wɔnsesa wɔn nyinaa mfiri UK ne

Ho wonni n'akadeɛ a wose ɛmo ɛmo ɛmen na ɛmo wɔ hɔ no ɛmen paa ɛmo ɛmen but wonni n'akadeɛ a wose ɛmo men saa na ɛteɛ aseya obi awo ne mma na ne mma no yɛ 23 osi 22 a ne mma no obi ama ɛyɛ ɛbɛ den maa society no ɛna ɔmfa ɔno no ɔnyɛ korɔmfoɔ ɔmɛwia mo Ghanafoɔ sika ɛmfa nkɔhwɛ ne mma Kenny ti so yi sɛbe ɔno deɛ ɔmɛdi president yi o ɛna Ken Japan ti so yi ɔmɛyɛ minister minister of state bi ɛna ɔbɛwia ɔman sika so akɔfa ɔman sika Ɛnna ɔde akɔhwehwɛ ne mma. Enti wokɔka saa nsɛm wei a, ɛno kyerɛ sɛ moyɛ gyimifoɔ. Ɛde wɔn a wɔdi saa John Mahama akyi a wɔyɛ campaign nyinaa sɛ moyɛ nkwaseafoɔ. Because wonim nyansa asɛm wei ɛfa he na ɛkɔsi he? Kangyapɔn nkɔsesa ne mma mmɛgu Ghana nyɛ dɛn? Ne, ne, ne, ne mma no te aburukyire wɔyɛ wɔn adwuma. Wo so kɔsesa wɔn bɛgu Ghana because wopɛ president. Meanwhile, wo nso candidate John Mahama no nso ne mma nso gu aburukyire. Wagyimi saa monsua nyansa nsɛnhunu keka ne nkwaseasɛm sɛ obi awo mma dodoɔ nti twɛngya no ase bɛyɛ ka no japan wo mma dodoɔ ne mma dodoɔ a wɔyɛ sikani wɔyɛ defoɔ wɔwo mma dodoɔ no watumi ahwɛ ne mma obi te ghana hɔ a wɔno wawo nkwadaa bɛyɛ 14 16 20 18 obi awo agye badudwan ɛnso wɔyɛ ohiani wasɔre wɔno koraa asɔre kɔ kɛnɛ japan hɔ kɔpɛ mmoa Enti mo agyimi a munnim nyansa nti, because ɔka Japan no wawo mma dodoɔ a ne mma no wahwɛ wɔn. Ne mma no nso nyɛ burden, ne mma no nte Ghana. Ɔse ɔnkɔ sesa ne mma mfiri aburokyire. Me se Kevin Taylor ɛnyɛ nea ehia no no why? Momma John Mahama ɔmɛyi n'ano. Yɛso akɔdi Tracy Boakye. Wakodi trade de boakyekyɛ atua seven million dollars ɛno na ehia wɔayi ano kwasia mpanin president kwasia a nkwadaa nkwadaa ne twɛfo ɛna odi ɛsan bɔ ho ka ɛnɛ mmiri ɛtwɛ firifiri yɛ a meme koraa mpo bi nni twɛ mpo ntua sika ntɔm de bi a yɛn koraa yɛde ano fofa ho kɛkɛ yɛyɛ fine guys nti wa wohwɛ sɛ na yɛyi yɛtua hyɛ pu na wohwɛ yɛhwehwe yɛhwehwe a Ne yɛ dɛ kaa mu atwa seven a ɛmaa no ana de ma yɛn di firi yɛ mɔ ho ka wo dɛ kwasea wo kɔ di twɛ so anyɛ twɛ papa wei san kɔtua sika seven million ɛyi ti wei na mo so mo kampani ama no ɛne yɛ kyerɛ sɛ mo yɛ agyimifoɔ ntina mo kampani ama obi a ɔno dɛ ɔbaa ɔde ɔman sika di twɛ can you imagine sɛ obi kɔdi Tracy Boakye akɔtua seven million dollars. Mahama na ɛbɛyɛ wei. Ɛhɛn because sika no ankasa wɔammrɛ no wɔanya. Wɔammrɛ ɛyɛ ɔman no sika. Na sɛ yɛdu nkatiam de di akyire ne yɛduru East Legon yɛkɔ yɛkɔyɛ dɛn a yɛkɔpam Tracy Boakye afiri ɛdan no mu because Tracy Boakye na ama wɔn a lose election. John Mahama kɔ ha ɛde ɔman sika kɔtɔ efie ama Tracy Boakye ti mu wɔ East Legon deɛ yɛfrɛ no East Legon landlady. Nti wɔn bo afu ɛna wɔn kɔ pam no because wɔn lose election. Nti deɛ ehia no ɛne no why mo nka ho asɛm Kevin Taylor. Uhmm wobaa wobaa ɔse mabisa John Mahama ɔse ɛnyɛ mea menkɔdii Tracy Boakye aboa imagine Tracy Boakye mpo nkoaa deɛ ne ɛnim oo Tracy Boakye nkoaa mpo ne ɛnim ɔne Miss Beh deɛ wɔn a yɛnim sɛ John Mahama bɛdii president na ɔno wɔn twe mpena ɛyɛ Tracy Boakye Tracy Boakye ɛna Miss Beh but wɔn a ɛwɔ nkyɛnkyɛn koraa deɛ buburugya a ɛwɔ nkyɛnkyɛn, ɛte sɛ aboa ɔtwe, ɔtwe ho nwini. Nnipa se mepɛ twɛ, akɔdi twɛ. David bɛs yɛ sɛ wanni twɛ wɔ ne nkwadaa-berɛm, enti ɔnyinii yie. Afei na twɛ no ate ne se ase, bɛdi president, bɛtoto nneɛma. Wantumi ammɛtoto nneɛma, wode aba bɛdi twɛ. Ɛnnɛ wote opposition a na wasan ɛka na Ghana youthfo bere o. Ɛna unprecedented youth nyɛ adwuma nyɛ kwasea woba yɛ twɛ na wobɛdi yɛ ɛtwɛ na wodi twɛ baako atua seven million ɔman sika seven million dollars ɔtua ɛnti na meka yi Tracy Buakye mpo ne gyee seven million dollars ɛnti bisa ho o Miss Bell nso so sika sɛn na ɛkɔɔ Miss Bell hɔ mo yɛ nyansafo a Kevin Taylor mo misa mo John Mahama no sɛ sika sɛn Tracy Boakye deɛ na abɛ abɛyɛ confirm sɛ otua seven million dollars. Miss Bell nso sɛn na ɛkɔdii Miss Bell hɔ? Na mma no a mmaa no a aka no sɛn na sika sika sɛn na ɛkɔdidii obiara hɔ? Because ɔbaa yei nyɛ nyɛ Tracy Boakye ɛne Miss Bell nko ara na ɛyɛ ne mpena. Because ɔno deɛ ɔbaa yɛ ɛtwɛ no ɛtwɛ ho adwuma na ɔbɛyɛɛ nti. Mmaa no deɛ ɔbɛ wii bi paa yes ɔbɛ sesaa mmaa guu ne ho so hee ɔbaa yɛ no mmaa ho adwuma na ɔbɛ yɛ yɛ president mu a aba a bɛ sɔɔvo ɔman problem a wɔn deɛ twɛ ne ɔbɛ dii yɛ no me se na nyɛ Tracy Boakye ne Maize Bell nko ara na yɛ ne ɔmo ne mpena o mpena no deɛ na ɔmo dɔɔso. Ɛnti na mebisa, sɛ Tracy Boakye gye seven million a, Miss Bell nso so, sɛn na ɛkɔdii Miss Bell hɔ? Na mmaa no a na akekakeka no, because yɛse girl baako bi koraa ka ho, ɔno nso na ɔyɛ Tracy Boakye no mu yi ara nso adamfo. Foolish man, president mu a wɔwe nnamfofoɔ, nnamfofoɔ, nkwadaa nkwadaa. yɛmmɛyɛ campaign mma wo a, JM is coming, JM is coming, yɛmmɛyɛ campaign mma wo a, na afei wɔkyere wei to hɔ a, dwɛ, tɔdwɛ, tɔdwɛ, na ɔredi nnamfofoɔ, we Tracy Boakye no awe Miss Bɛ, na wasan awe wɔn adamfo baako. Mese, moyɛ nkwaseafoɔ paa sɛ mosɔre a, mo, mo, mo se deɛ nka Japan. Ɛmfata sɛ ɔbɛyɛ president na ɔbɛdi president a ɔnkɔfa ne mma mfiri abrokyire mmɛtena Ghana. Kwasea, ɛno fa he na ɛkɔsi he? Ɛno fa he na ɛkɔsi he? Kɛkɛ Japan president na ɔba bɛdi no ne ne mma a ɔnkɔsɛ sɛ mommra Ghana ɛna ɛkɔsi he? Kwasea, monim afotuo tu a montu mo candidate ne fo wae? Ɛhɛn, yɛse wonim afotuo tu a. Monkotu aboa akokɔhwedeɛfo sɛ wɔmmra fie na ne nnuan ne akokɔ. Monim afotuo a Asia yɛbɔ dam a ɛbɔ firi fie. Monka nkyerɛ mo candidate no sɛ John Mahama ɔnkɔsesa ne mma no mfiri aburokyire mmra Ghana. Why? John Mahama kɔsesa ne mma no firi Dubai. ɛne wɔn a wɔte UK no, kɔsɛ sɛ wɔfiri ɛhɔ ba Ghana a, Kennedy Pong nso bɛkɔfa ne mma aba Ghana, agyimifoɔ. Nea ehia ni. Nea ehia ni. Mo papa ne ɔyɛ sɛ wakɔdi twɛ akɔtua seven million, ɛno na momɛyi ɛho ano, kwasiafoɔ, nimguaseni wei a mo promote no sɛ ɔmɛyɛ president, agyimifoɔ. Odwan wei abɛyɛ president na Kennedy Pong na ɛnti mmɛyɛ president. Yɛnkɔ ka meyɛ nti a kan Japan mfata sɛ ɔbɛyɛ president ɛna ɔnkɔ sesa ne mma mfiri aburokyire ɛmɛ ɛmmra Ghana asoya nyɛ nea ehia no no mo mo mo mo candidate no wakɔ di twam na yɛagye no seven million yɛ a yɛ blackmail no ne ne ne n'adagya na ɛda bɔnten no ne kɔte ɛna etua so no. Asoa nkodi kyɛ papa bi ne fɔmfɔmfoɔ mmaa waitress buakye no mu kɔda ma yɛ rekɔdo a wokɔ te n'atua so yi. Ɛnɛ wadagya, yɛkura wadagya no ɛwɔ mu ara na ɔmo hwɛ ne yɛafrɛ wo. Moamfa sika amma a yɛbɛ release ade no oo. dza ɔma hɛn ma wo na ɔda hɔ yie o na aso a na ɔkɔtse bɔ so yie o, ɔkɔtse ba kyii no. Ɛno ntsi, ayamhyehyeɛ no atam sika ama girls wei. Wɔasoa ma hɛn. Wei wei na mo promote no. Abɛtsena so, wowɔ opportunity sɛ wobɛsesa nneɛma ma esremfoɔ ho adwo wɔn na esremfoɔ atumi atena serɛ mu ayɛ adwuma dan sɛ da biara dɛ wɔn ba a saafo ha ɛba bɛyɛ nkrutudwuma bɛsoasoa paa o paa. Ɛbɛ wo fufuo bɛtwi trɔb. Wanya opportunity as a president a wofiri serɛ mu. Na ɔno deɛ ɔno ɔ ɔ kyɛ sɛ nipa mmoa a ɔbɛtena so wantumi anyɛ hwee wɔ serɛ mu o including ɔno ankasa ne kuro mu koraa mpo ne ne ne kuro mu bole bole bole bambɔe koraa no Akufo Addo yi a wɔnyɛ yi Akufo Addo yi natumi akɔyɛ ɛ ɛ ɛfrɛ ne sɛn saa one district ɛ one one ɛ one ɛ fɛn sɛn one village one dam yi. Akufo-Addo na atumi akɔyɛ dam wɔ Bole ama wɔn anya nsuo. Kwasea abɛdi president o, wo kurom koraa wantumi anyɛ dam ama wɔn. Dam, wo nso nim so wo kurom wɔn yɛ farmers. Akufo-Addo yi na akɔyɛ dam ama nnɛ Ɛserɛmufoɔ no anya, ayi, Bole banbɔfoɔ anya nsuo. Wei gyimini wei na mo nso wɔn nsa mɛyɛ president. Ɛnyɛ awerɛho. wanya opportunity abɛyɛ vice president nyame ayɛ w'adom na obi awu ɛna wabɛyɛ president na wantumi amfa adwuma biara nkɔ ɛsrɛ mu mfie a wobɛdii yɛ as vice president ɛne president nyinaa no, wantumi ankreati one factory, wansi one factory mpo wɔ serɛ mu. Wantumi ankreati adwuma ma ɛsrɛmfo o. Mese hwɛ ne ho aniwu mpo nsuo koraa ne kuro mu bɔle bambɔɛfoɔ koraa nya nsuo nnom no. Nsuo koraa ɔmo nya nnom no. Akufo ado wei na ɛba bɛyɛ nsuo ma ɛfrɛ nsɛ bɔle bambɔɛfoɔ. Ɔnoa ne kurom o, Akufo Addo wei na abɛyɛ nsuo ama wɔn. Na wei gyimini wei na mo se kyinkyin a mode ne ba ɔmɛyɛ president wei wei ah nipa a wɔn nim nyansa wei ɛtwɛ na ɔbɛdi yɛ. Me se seven million dollars yɛ ɔtan match esibuakyi etimi yɛ nsu dam ɛma ɛsremfoɔ de yɛ afuo etimi kreti factory ɛma sremfuo etimi nya adwuma ɛnso ɔnyɛ o ɔde bɛdi twɛ. Ɛna na mebisa me se kyerɛ sɛ wɔakyena seven million kɔɔ ne hɔ o. Mommisa Kwasia Boy, Kevin Taylor, wo ne Twin Jonas, Jimmy Foɔ, mommisa John Mahama se sɛn na ɛkɔdii Miss Bell hɔ. Tracy Boakye deɛ ne deɛ yɛhunu seven million. Na sɛn na ɛkɔɔ Miss Bell hɔ. ne mmaa na ɔne wɔn twe mpena no, sikasɛm na ɛkɔɔ obiara hɔ. Asoa. Ɔsoafoɔ boys. Sisi Boakye gyee seven million a yɛpɛ sɛ yɛhu no. Nti Yoka Mintela aba life a bɛkyerɛ mu kyerɛ yɛn sɛ moabisa John Mahama na ɔse Seven million no akyi no, sika sɛn na otua maa Miss Bell? Na sɛn na otua maa mmaa no a na aka no a ɔne wɔn bɛtwe mpena? Because yenim sɛ ɔno deɛ ɔbaa yi, ɔtwee ne kɔtotoo ne kɔn ho. Ɛnyɛ Tracy Boakye nko ara na ɔne no twee mpena. Nti hwɛ mmaa dodoɔ a ɔne wɔn twee mpena no, hwɛ sika, ɔman no sika a ɔsesa maa mmaa no. Ah, na Tracy Boakye bɔɔla bɛyɛ den koraa mpo nyaa seven million a, mese seven million no kɔɔ Tracy Boakye hɔ a, sɛn na ɛkɔdii Misbel hɔ, sɛn na ɛkɔɔ Afiasoa hɔ, mmaa no a aka no a ɔno wɔtwee mpena no, sɛn sika sɛn na ɛkɔɔ obiara hɔ. Kwaseampani, sremuni a wagyimi, woyɛ nyansani a mese nka wanya opportunity abɛyɛ vice president ɛna wanya opportunity abɛyɛ president nka anyɛ hwee no na ɔwɔ sɛ wotumi ma asremfoɔ adwuma yɛ. Wotumi create jobs wɔ srem ma asremfoɔ nya adwuma yɛ o, tumi ankreti adwuma biara ma wɔn. Mese wo ankasa ne kurom koraa bɔle bambɔe. Akuffo ade ne ba bɛ ma ɔmo ɛ nsuo. Nsuo ɔmo bɛ nom kora no ɔmo nnya nsuo nnom. Ɔmo ne fɔm mprako ne mmoa nnɛ nom nsuo wɔ fɔm nantwie nom ne ade. Akuffo ado na abɛ yɛ nsuo wɔ bɔle banbɔe. Nso wo abɛ di vice abɛ di president o na kwasia wei yɛ na mo sosɔ ne so na ɔno nti wo kɛ ventela bɛ ka. Kyerɛ yɛn candidate papa bi te sɛ Ken Jepong sɛ deɛn? Ken ɛnqualify na ɔpɛ president adi ɔnkɔfa ne mma mmra Ghana. Kwasea. Kwasea. Ɔnkɔfa ne mma mmra Ghana. John Mahama so nkɔsesa ne mma mfiri Dubai hɔ mmra Ghana. Why? Mmoa. Kwasiafo a munnim nyansa. Yɛka obi amana bɛyɛ president a John Mahama nso ka ho. Moagyimi aho. Munnim nyansa wahu. Foolish boys. Wo deɛ me sɛ nya nuru baabi a election nankasa 2024 no bɛduru yɛbɛhwɛ mo John Mahama no yɛbɛma mu ahunu nipa a na ɔyɛ wei deɛ mu nketewa asiafoɔ deɛ na mobɛka fa kan Japan ho kan deɛ montumi nka hwee mfa kan Japan ho aha wɔn ɔyɛ very honest man who need Wɔmma medidi mma afoafo so tiri siboakye no mo. Kɛngyɛ pɔn te hoi wɔn nkɔ wia ɔman sika wɔn fa ɔman no sika nkɔ dii twɛ hmm obiaa nim sɛ kɛngyɛ wɔyɛ incorruptible ɔnyɛ corrupt man ɛna wɔn wɔn wɔn wɔn wia adeɛ ɔnyɛ corrupt person kwasea mo president no. Mo John Mahama no na wakɔdi twa a yɛabɔ no ka seven million. Mmoa. Ɛno na momɛyi ano. Agyimifoɔ. Mo mma a monni asɛm biara ka bɛtena hɔ sɛ Kɛngyɛpɔn nkɔfa ne mma mmra Ghana. Kwasea ɔde ne mma ba Ghana a, deɛn na ɔmmbɛyɛ ama Ghana. Foolish boys.